Salam hormatly adamlar! Siz bilen Allaberdi Ataýewiç. Sahypamda sizi hoş gördüm. Bu gün on üçünji sapagymyzy geçýäs. On üçünji sapagymyzda Burç we burçuň görnüşleri diýen temany geçeris. Indi burç näme? Bir nokatdan çykýan iki sany şöhläniň emele getirýän figurasyna burç diýilýär. Ýa-da surata seredeliň. O nokat bir depe boldy. bir nokat, şondan çykýan iki sany şöhle, OA şöhle we OB şöhle. Iki sany şöhle çykdy we AOB burç emele getirdi. Indi, üns beren bolsaňyz, men ODP diýdim, AOB burç diýdim. Burçda iki sany tarap bar we bir sany depe bar. Taraplarda özüniň harplary ýerleşýär. Mysal üçin, bir tarapynda A, bir tarapynda B. Burç okalan wagty OAB ýa OBA diýip okalmaýar. Ilki bilen tarapdaky harp okalýar, soň depe okalýar, soň ikinji tarapdaky harp okalýar. Meselem, BOA ýa-da AOB. Bizde şu ýerde O depe, A bilen B gapdal tarapdaky harplardyr. Indi burç düşnükli bolsa, bissektrisa diýen düşünje hem bardyr. Bissektrisa näme? Bissektrisa diýmek burçuň depesinden çykyp, ony deň iki bölege bölýän şöhlä bissektrisa diýilýär. Ýagny bizde ýaňky AOB burçumyzy aldyk. Şonuň O depesinden AOB burçy deň iki sany AOD we DOB burçlara böler ýany OD şöhläni geçirdik. Onda OD şöhlämiz bizde bissektrisa boldy. Indi burçuň dört sany görnüşi bar. Ýazgyn burç, kütek burç, göni burç, ýiti burç. Ilki bilen ýazgyn burça seredeliň. Burçuň gapdal taraplary bir-birini göni çyzyga çenli doldurýan bolsa, onda oňa ýazgyn burç diýilýär. Ýagny AO we AB şöhleler bir-birini göni çyzyga doldurdy we şoň üçin şul ýazgyn burç boldy. Ýazgyn burçuň ýarysyna göni burç diýilýär. Ýagny ýazgyn burçy men deň iki bölege bölýän,

we şondan uly. Şol sebäpli kütek burçy. Başgaça aýdanda, kütek diýmek, galamyň ujy küteklenipdir ýa-da galamyň ujy kütek bolupdyr. Onda seretsek, bizde A, O, B burçuň ujy kütek bolup dur. Ýa-da galamyň ujy ýiti diýsek, onda A, O, B burç, serediň, ýiti bolup dur. Şonuň üçin muňa kütek burç, muňa ýiti burç diýilýär. Indi burç belgisi nähili? Burç belgisi öňünden şeýleje belgi goýulýar. Ol kiçidir däldir, ýalňyşmaň. Ol burç belgisidir. Kiçidir belgimiz şul ujy ortada ýerleşýär. We şu nokat bilen şu nokat ikisi dik çyzygyň üstünde, ikisi hem bir dik çyzygyň üstünde ýerleşýär. Burç okalanda taraplar ilki okalýar. Şonuň üçin taraplar birinji ýazylýar, bir tarapy. Soň depe ýazylýar, soň ikinji tarap ýazylýar. A, O, B. Şunuň bilen burç diýen düşünjämizi geç gutardyk. Sapagymyzy hem geç gutardyk. Özüňize bir öýüş belläp alsaňyz. Indi öýüşiňizi belläň. Depderiňizde on okady belläň. we depesi o nokatda bolan ýiti burçy, göni burçy we kütek burçy çyzyň. Üçüsi hem bir çyzgyda bolmalydyr. Bir çyzgyda o nokat belläp, şonda göni burç, ýiti burç we kütek burç çyzyp bolar. Şunuň bilen biz sapagymyzy geçip gutarýarys. Işleriňizde üstünlik arzuw edýän. Bolýa sag boluň.